Nadolig yn ystod yr Ail Ryfel Byd gan Blwyddyn Chwech 2021. Fe wnaeth yr Ail Ryfel Byd barhau o 1939 hyd nes 1945. Y ddwy ochr oedd yn amledd oedd Prydain, Ffrainc a Rwsia, yn erbyn yr Almaen, yr Eidal a Siapan.

Nid oes digon o filwyr gan Brydain am ladd, felly fe gyflwynwyd consgripsiwn yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mi roedd dynion y nod oeddynt yn ffermwyr neu lawywyr yn gorfod gadael eu teuluoedd ac ymuno yn y rhyfel. Er yr oedd gan y milwyr hawl i gael amser i ffwrdd, roeddynt yn rhy bell a'u teuluoedd i fynd adref. Byddai teithio adref wedi bod yn llawer rhy beryglus iddynt. Mi roedd hyn yn golygu bod y Nadolig yn gyfnod trist i deuluoedd,

This meant that Christmas was often a sad time for families. Many families faced even sadder Christmases. It is estimated that between 300,000 and 500,000 lost their fathers in the war. Dogon wythnosol arferol ar gyfer bob oedolyn oedd 50 gram o fenyn, 225 gram o siwgr, 50 gram o gaws, 100 gram o gig moch neu ham, un oi, 100 gram o fargarin,

ac fe gynaddwyd y dogan hefyd ar gyfer siwgr. Er hynny, trwy gydol y rhyfel, mi roedd cinio Nadolig yn wahanol iawn, ac yr oedd angen i bobl ddefnyddio pa fwyd bynnag oedd ganddynt. Nid oedd llawer o dyrcïod ar gael, ac felly, fe ddaeth cwningen yn bryd o fwyd poblogaidd ar ddydd Nadolig. For Christmas, 1940, the tea ration was doubled and the sugar ration was increased.

Ym 1941 fe gyhoeddwyd gan y Llywodraeth eu nod oedd hawl gan berchnogion siopiau i werthu unrhyw bapur ar gyfer lapio neu gorchuddio eitemau heb law am fwydydd gytunwyd arnynt eisioes.

Mi roedd cerddoriaeth yn chwarae rhan bwysig yn ystod ei ryfel, ac roedd caneuon yn ffordd dda o godi morâl, adref ac ymysg ei milwyr. Yr oedd cyfrolau traddodiadol yn helpu i atgoffa pobl o atgofion melys y Nadolig ac o neges grefyddol yn ogystal. Cân boblogaidd oedd 'I'll be home for Christmas', sydd yn sôn am rywun sydd am eill o gartref a theulu ar freuddwyd o allu dychwelyd adref am y Nadolig. Music was an important part of the war effort, songs were a good way of keeping morale up, both on the home front and among soldiers. Traditional carols helped remind people of happy Christmas memories and of the religious elment of Christmas,

Ar y cyntaf o Fedi 1939 penderfynwyd bod angen i Brydain cael blackout, oedd yn golygu bod angen gorchuddio pob ffenestr a llenni duon trwchus neu baent du er mwyn sicrhau eu nad oedd unrhyw oleuni i'w weld a allai helpu awyrennau'r gelyn yn ystod eu cyrchoedd bomio gyda'r hwyr. Before the outbreak of the war, people often used to put their Christmas trees by their front windows so the lights could be seen from outside. On 1st

Just such as the one on Oxford Street in London didn't happen for the duration of the war. Prin iawn oedd yr adduniadau a werthwyd mewn siapiau, ac felly, bu'n rhaid defnyddio'r adduniadau oedd ganddynt yn barod. Byddai pobl yn creu eu hadduniadau eu hun, megis cydoeddnau papur o hen bapurau newyddion. There were very few Christmas decorations to buy in the shops, so people mainly used the decorations they already had.

Medi 1940, fe fomiwyd Llundain yn 57 o nosweithiau'n ddiddiwedd. Doedd ddim arwydd y bydde'r bomiau'n dod i ben ar gyfer y Nadolig ac felly bu'n rhaid i lawer gwario noswedd y Nadolig mewn cysgodfan. Fe fyddai pobl Llundain yn treulio nosweithiau yn y gorsafoedd tanddaearol, tra bod eraill wedi adeiladu cysgodfan andros o haearn wedi gorchuddio â phri.

Some people decorated their shelters, there was even demand for shorter Christmas trees to fit in them. Sorry pumed oedd y brenin cyntaf i roi neges Nadolig brenhinol ym 1932. Mi roedd y bre amser cythryblus hwn o ryfel yn golygu bod angen codi calonnau'r bobl ar draws y byd, ac ym 1939 fe wnaeth Brenin Siôr y Chweched ei araith Nadoligaidd gyntaf. Dywedodd, Ni oeddwn pa fath o flwyddyn sydd o'n blaenau, ond os da heddwch bod yn modd ddiolchgar am hynny, os da byddant yn daflu parhau gyda'n gilydd. The first Royal Christmas message was delivered by George the Fifth in 1932. However, it wasn't a regular custom and there was no message in 1936 or 1938. The outbreak of the war meant people across the world needed reassurance